Tēnei te mihi ki a koutou o tō tātou moana, ko wai tēnei, ko Ange Withers tēnei, he kaiako kei te wharekura o Mauao, nō Te Arawa waka. Tēnā rā tātou katoa. He uri tēnei nō Tauranga Moana, Te Arawa Tūwharetoa hoki. Ko Te Ika tōku ingoa. Kia ora.

Pai?
He aha ō kōrua whakaaro mō te pā harakeke, ā, me kī, tōna hononga ki te whānau? Ōrite te pā harakeke ki te aho o te whānau, ki te tū o te whānau, ā, nā te pā harakeke e whakaako ai i a, i a tātou nāi Māori, te manaakitanga, ā, te aroha, ā, He kōrero o nehe, he roa te wa ka pēnei. Me kī, he aha tō tino whakataukī ka whakamahia e. Ā, ehara taku toa i te toa takitai, engari taku toa i te toa takitini, ā, nā te mea, ā. Ā, he, he kaihākinakina e, ā, he, he, kua tautoko kaha tōku whānau i au ā, me ōku hākinakina, ā, kua āhei au te haere ki ngā wā, ki ngā tōpito katoa o te ao, ā, ki Ahitereiria, ā, ki Hawaii, ā rānei, ā rānei, nō reira ai. E tika ana me noho te wahine anake ki roto i te kīhini ki te tunu kai, He aha, he aha ō kōrua whakaaro mō te āhuatanga ka taea ngā wahine ki te tīni taea, ki te mahi i ngā mea katoa? He aha ō whakaaro? E rua ōku ringa, e rua ngā ringa o te tāne, rua ōku waewae, rua ngā waewae o te tāne, he ōrite. Ā, ina whirangi ai te mahi hanga whare, āhei ai te mahi. I ēnei wā, Kia haina e, me haere nā wahine ki te kimi mahi, me haere nā tāne ki te kimi mahi, ā, he ahae ki te tiaki pai i te whānau. Ka moea koe i te tāne pukumahi, ringa raupa, i te tāne tunu kai rānei. Kia haina e ko te ringa raupa. Māna e kaha ana ki te tiaki i te whānau, ko te kai te mea nunui mō te whānau. Ā, he tāne ringa raupā. Ā, heoi anō, he pai hoki te tāne e āhei ana te tini kai kia whakakī i tōku puku, ia wā ka hoki atu ai ki te kāinga.
Kia ora, cut.

at a touch tournament.
Ā, he pōro, ā, te taiapa, ngā tēneti, ngā maki, ngā pūtu, me he kai. Name five awa i te rohe o Te Waiariki.
Wairakei, Wairoa, Waimapu, Waiororo, Whakatāne. Name five veggies in Māori. Uh, kumara, rīwai, uh, paukena, uh, kāpeti. Te me te aniana.
He waka
He waka kotahi tātou. He waka eke noa.
Mu. Kau. Oh. He momo. He rori, he momo. Pereti.
He rori. uh...
ngā ara hīkoi he... Na, na, na, na, na, na. Oh, kore, kore. Oh, he tangata anō konei, he katakata ia, he mā. Ka noho ia ki uh, Kirikiriroa, he comedian. Kore, te whakamōhio.
Oh, oh, he kōwhai, he... Uh, Anana.
Uh,

Te poaka.
Whiua. Oh, he tangata um, hātikihi ko Matiki. Mōmona. Kei ruenga i, i te pāka whakaata e mā ana i te pora a i te hingarei te pango me te tarai poto. He, he mea Māori, tangata Māori. Um, he tangata hātikihi, he Māori. Ko... Billy T. James. Ai.
Um, pāpaka, tītahataha. Nā te tītahataha. Um, he āhua um, pērā i te āhua o te, te pāpaka. Papaka ki Rangataua. Nā mihi ki a koutou i Tauranga Moana.
Ahi. Oa ai.
Tara.
Pakeke.
Oh. Ooh.
Ngangara, kia hai! Ā, he āhua tāna e pā ana ki tētahi ngangara o tō tātou ao nei. Ā, rū whenua, kei te neke ia pērā ki te rū o te whenua. E pai ake tā mātou.
Whakamanawa mai rangatahi wā. Kū!
Mate ngā honu, kua huri, takahuri te honu ki runga i tōna tuara, kei te ngana ia te tū anō. Rangatahi anō.